Kemm taf, dak Franċiż. Wi wi!
Għajdilhom ukoll biex jekk jaraw xi interessanti jibatuna fuq shooter at danusan.com. Għajdilhom? Le, puntajt. Ah, ah, kemm u sabiħ il-Franċiż, kemm il-lingwa sexy, eh? Jien ma tantx inta fih, ma tantx nifmu isni. Sempliċi ħafna.
Ej, ej, ej, ej. Jien naf, eżempju, ingravata kif tek. Ħafat.
Estra vera ħafif. Separazzjoni. Separazzjon.
Istra.
Eh, ilma tal-vit. Perrier.
U le, xettej, perrier dak tal-gas. Iwi, iwi, kum qabdu għom imma. Xiex qabdu. Dak kienu jgħidu li huwa ġej minn sors naturali eh. bil-gas. Morra, eh.
bil-bżizaq. Pero qabdu għom li dan qed jamluħ mill-vit imqarbin daw il-Franċiżi għal-French kisses tajbina, mux għall-ilma. Xaffa, da, ta' bi kbir, eh, basta, tamilhom innoċenti dal-Franċiżi. Ta' min huma innossant? Innossant. Innossant, daw it-tfal li jiena mpoġġi kull ġimgħa magħhom u isimgħu biex ħarġu dil Trebjen. Taf li huma l-clouds? Isħab. Meta tħares fis-sema jkunu iżhom bojot. Ikun hemm ħafna.
Dawk x'inhuma?
Mhux kbira!
Tista' tmisshom?
Le!
Għaliex?
Hija sem fuq! Ija ma kieku nġib sellum kbir. Nista' mmisshom. Meta taqa!
Tweġġa! Hmm, taħseb li hemm xi ħaġa iktar il fuq misħab? Hemm l-ispazju.
Hemm is-sema, jkun hemm ukoll eh, il-asafar u mbagħad iktar ħafna l fuq hemm l-ispazju. X'tixtieq tgħaddi minn ġo sħaba bajda u sħaba sewda? Le bajda. U x'taħseb li jiġri jekk tgħaddi minn ġo sewda? Eh, jekk ikun mal temp u jkun ir-rat, naħseb jiena. Tinħara.
Tinħara.
Għaw mm, kabir minnhom. Le naf li għaw kbir, imma kif kif jitlem fuq?

U l-black ones il-bambin ukoll jagħmilhom jew il-white ones biss? Il-white ones biss. Il-black. X'il-bambin il-white msoti għal jagħmel il-blacks mhux hekk? Black ma jistax. Ma jistax. Ma min jagħmel?
Ħadd. U għalek, ħammorru ja ħasra, ħammorru. Le għax inti tifqalhom moħħhom it-tfal, imma n-nies jifqgħu li moħħu wkoll. Fuq il-ground tax-xajra, ħammur, ħammur. Ħammur tara kif inhu. Ħammur nara kif inhu. Mara kif inhu.
U għal li diversi minnkom batulna biex nġu għonek il-ground ta' xajra tornadoes fi xajra ovvjament, eh, maħna ġejna. Kiku kelli nagħti l-osservazzjonijiet tiegħi Hawn bżonn dawra, tajjeb, hawn affarijiet tipo l-fencing li huma ftit perikolużi. Dik id-daqsxejn ta' telqa kemm fil-ground kif ukoll fil-madwar hawn ukoll aħna sibnieh miftuħ, però apparentament jekk mhux minn hawn postijiet oħra li tista' tidħol jiena ma sibthomx. Imma li jkun miftuħ dejjem ovvjament jagħti lok għal dak li jkun li jidħol u li jagħmel li jrid. Tkellimt ma' Raymond li huwa wieħed mill-fondaturi tal-klabb kif ukoll l-amministratur tan-nurseries. Xtaq ikun hawnhekk però minħabba eh, impenji f'safar ma stajniex nagħmlu din l-intervista għal meta aħna kellna bżonna u kien jiġi lura Malta. Però għalinna huwa li tintala plajnuna sissa għada ma ġietx nagħmlu l-appell tagħna biex ovvjament tiġi lajnuna biex speċjalment jitlaħħa l-periklu u kemm jista' jkun l-arja tal-ground u tal-madwar tiġi isbaħ għax meta tiġi isbaħ ħa tkun tista' tilqa' ħafna iktar tfal illi dawn it-tfal bix-xieraq illi jkollhom ambjent sikur u sabiħ sabiex jiġu jilagħbu l-futbol l-isports favorit tagħhom. U dak kien shooter għallum u jekk taraw xi affarijiet bħal di li taħsbu li għandna bżonn li nilkom għajtuna waħna nafsu l-buttun li hemm bżonn biex ngħinu lilkom. Dak kollox għallum niltaqgħu għada.